Siziň bilen, eziz watandaşlar, wepaly doganlar, görşümiz ýaly, akyl-geňeşlige talyp ýaşlaryň arasynda bu günki gün öz işini saýlama tapgyrlary bilen dowam edýär. Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Häsiýet teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi birligi bilen bilelikde taýýarlanýan akyl-geňeşlik atly telebäsleşigimizde iki müň on dokuzynjy ýyl üçin saýlama tapgyrlary dowam edýär hem-de ýanwar aýynyň on ýedisine şu ýylyň, ýagny Türkmenistan rowaçly Watany ýylynyň Ýanwar aýynyň on ýedisine gatnaşyjy taraplaryň ählisinden gatnaşyjy wekilleriň gatnaşmagynda biýjete çekilişiň netijesinde saýlawy tapgyryň bütinleý dowamynda haýsy bir topar haýsy topar bilen ýaryşjakdygy anyklandy. Ine, şol netijesinde hem bu günki gün bäsleşigiň saýlawy tapgyrlarynyň ýedinji sanyna gatnaşyjylar Türkmen döwlet maliýe instituty hem-de Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk instituty ine şu meýdançalara Ýene az salymdan öler. Hormatly talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar! Akyl ýeňişleri telebeatyrjyň studiýasynda ählijaňyzy hoş gördük. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, ine görşümiz ýaly, hormatly Arkadagymyzyň saýasynda eziz Watanymyz, Türkmenistan diýarymyzda, Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýylynda Akyl ýeňişligi iki müň on dokuz telebäsleşigi saýlama tapgyrlary bilen dowam edýär. Ýaňy belläp geçişimiz ýaly, ýagny Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Häçlik teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dilerle bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiz saýlama tapgyrlarynyň ýedinji sany häzir. Gatnaşyjy taraplarymyz Türkmen döwlet maliýe instituty hem-de Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty. Mähriban watandaşlar, Düzgünnama laýyklykda, adatdaky ýaly, bu günki gün hem Gatnaşyjy taraplaryň ikisinden hem hormatly synçy mugallymlar, wekiller, şeýle-de ýaşlyk teleradioýaýlymyndan hem synçylarymyz gatnaşýar. Häzir bäsleşigimiziň başynda olar bilen uly hormat bilen tanyş bolalyň. Çünki hormatly mugallymlarymyz, ýagny synçy mugallymlar Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutyndan Hormatly synçy mugallymymyz Meýlis Ataýew bar. Şeýle-de Türkmen döwlet maliýe institutyndan hormatly synçy mugallymymyz Aknabat Möwlamow bar mugallym. Hormatly mugallymlar, bäsleşigimiziň bu sanyna sizi-de hoş gördük hem-de üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäris. Mähriban watandaşlar, adatdaky ýaly Ýaşlyk teleradioýaýlymyndan hem hormatly synçylarymyz bar. Çünki Bahargül Halkulyýewa, şeýle-de Öwezmyrat Aýdogdyýew dagylar ine bäsleşigiň dowamynda. Çünki Öwezmyrat wagt hasaplamasyna, ýagny akyl ulgamynyň işe girizilmegine jogap berer hem-de Bahargül Halykgulyýewa toparlaryň gazanan utuklaryny göni aragatnaşykda talyp ýaşlar hem-de eziz watandaşlar size ýetirmekligini dowam eder. Mähriban watandaşlar, ine görşümiz ýaly, akyl ýeňişligi telebäsleşigi özüniň dördünji möwsümi bilen häzir dowam edýär. hem-de her bir sanyna bir gatnaşyjy taraplar, toparlar taýynlyk görüp, bu meýdança girişýärdiler. Elbetde, ine, Akyl giňişligi iki müň on dokuz. Munuň üçin hem toparlar, düzümleri düzüldi we görşümiz ýaly, bu günki gün bu gatnaşyjy taraplaryň, ýagny Türkmen döwlet maliýe institutynyň hem-de Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutynyň hem toparlary, ýagny Akmyradyň hem-de Gaýgysyzyň toparlary häzir meýdança girer. Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, eziz watandaşlar uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplarymyzy meýdançamyza çagyrýarys. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty topary, toparyň düzümi, Annamuhammet Saparberdiýew, Jepbar Asgarow, Arslan Rejepow, Ataberdi Kakajanow, Çary Çaryýew hem-de toparbaşy Gaýgysyz Muhammedspar. Gaýgysyz toparyňyzda-da sizede üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýän. Siziň garşydaş toparyňyz Türkmen döwlet maýestosynyň topary. Toparyň düzümi. Söhbet Japarow. Bilbil Annorazowa. Selbi Orazberdiýewa. Mahym Hasanowa. Gülşat Muratjanowa hem-de toparbaşy Akmyrat Şiriýew. Akmyrat, siziň toparyňyzda üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris! Köp sag boluň! Hormatly talyp ýaşlar, ine görşümiz ýaly toparlar häzir meýdançada. Ýene atarymdan biz toparlar bilen bu duşuşyk üçin niýetlenen sowalnama, ýagny saýlama tapgyrlarynyň ýedinji sany üçin niýetlenen, hususan-da, sowalnama bizde Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan gatnaşyjy taraplara bäsleşigiň başynda ýetirilýär. Häzir hem ine şol pursat. Öňinçäsi taraplar bizde adatça bäsleşigiň başynda şertler boýunça durup geçýärdik. Häzir meň borjum, Gaýgysyz, Akmyrat. Şertler boýunça häzir geçmekligiň wajyplygy barmy, ýogsa-da akyl giňişligi telebasyşynyň düzgünnamasy ýokary okuw mekdepleriň ählijesinde eýýäm köp wagtdan bäri bar. Tanyşlygyňyz ýeterlik derejede barmy? Şertler boýunça durup geçmek gerekmi? Düzgünnamanyň üç-üç bölümi, bäş-dokuz bölümi, bäş-on bölümi, esasy ünsden düşürmesiz zatlaryňyz. Toparlar, eger şertler bilen siziň tanyşlygyňyz doly derejede bar bolsa, onda gysgaça şu ýerde uly hormat bilen size üstünlik ýar bolmagyny ilki bilen-ä öz adymdan tüýs ýürekden arzuw edýän, hem-de uly hormat bilen hormatly synçy mugallymlar gezek sizden. Toparlara bir haýyr arzuwlaryňyzy beýan edip berseňiz. Toparlaryň ikisine-de uly üstünlikler arzuw edýärin. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip beren hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýdýaryn. Talyp ýaşlara döwrebap bilim bermekde öz Zähmetimizi gaýgyrmajakdygymyza ynandyrasym gelýär. Köp sag boluň doly. Toparlaryň ikisine-de üstünlik arzuw edýän. Bize şular ýaly mümkinçilik dörredip beren hormatly Arkadag Prezidentimiziň jany sag bolsun, alyp barýan işleri elmydama rowaç alsyn. Köp sag boluň doly.
Arzuwyňyz hasyl bolsun. Bahargül, gezek sen. Salam hormatly talyp ýaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi diler bilen bilelikde taýynlanyp ýaýlyma ýetirilýän akyl giňişligi tele bäsleşigimize siziň ähliňizi hoş gördük. Gatnaşýan toparlaryň ikisine-de uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle-de, biz ýaşlara ylymda, bilimde şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Köp sag boluň Bahar gül, Ozmyrat. Merhemet talyplar hemmäňizi hoş gördük. Şu günki akyl ýeňişligi telebäsleşiginde duşýan iki topara-da üstünlik arzuw edýän esasam ökde topar ýeňiş gazansyn. Köp sag boluň.
Arzuwyňyz hasyl bolsun. Hormatly mugallymlar, mähriban talyp ýaşlar! Ertirňe görşümiz ýaly akyl ýeňişligi telebäsleşigi Özüniň dördünji möwsümi bilen häzirki pursatda iki müň on dokuzynjy ýylda Türkmenistan Rowaçlygyň Watany ýylynda saýlama tapgyrlary bilen dowam edýär. Hem-de hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallaty netijesinde mekdep okuwçylaryny hem zehin bäsleşiklerine çekmek maksady bilen akyl ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen hem bäsleşigi häzirki bu döwürde öz işini dowam etdirýär. Umuman, siziňki bilen bir hatarda mekdep okuwçylary hem gatnaşýar. Bizi begendirýän, buýsandyrýan zat mekdep okuwçylarynyň hem buňa işjeň gatnaşmaklary, Özlerini ezber alyp barmaklary, bu sizden görelde alýanlyklary. Çünki geçen tapgyrlarynda hem il işlerimizden birnäçe pikirler gelip, indi olaryň hem mekdep okuwçylarynyň hem şeýle bäsleşige gatnaşasy gelýänlikleri. Häzirki wagtda bolsa hormatly Arkadagymyzyň saýasynda mekdep okuwçylary hem şeýle mümkinçiligi aldylar. Umuman, mähriban watandaşlar, bäsleşigimiz, umuman, akyl ýeňişligi telebäsleşigi ildeşlerimiz bilen hem ýakyn aragatnaşygy saklaýar. Çünki, eziz watandaşlar, häzirki öz mawy ekranlaryňyzda görýän telefon belgileriňiz bilen mundan beýläk hem öz pikirleriňizi hem-de teklipleriňizi aýdyp bilersiňiz. Biz bu işimiziň barşynda siziň pikirleriňizi, teklipleriňizi ulanjakdygymyza ynandyrýarys. Çünki, mähriban watandaşlarymyzdan hem-de birnäçe jigilerimizden hem Umuman, bu bäsleşik barasynda birnäçe pikirler gelýär. Çünki siziň her biriňiziň özüňizi alyp barşyňyzdan, çünki toparlar barada aýdýan, umuman jogap berişiňizden, pikir ýöredişiňizden, umuman mekdep okuwçylary, ýaşlar hem görelde alýarlar. Çünki häzirki pursatda siziň bu ýerde oturmak bilen dogry maksadyňyz ýeňiş gazanmak, indiki tapgyra geçmek, ýöne esasy bir zady unutmalyň. Çünki siziň häzirki edýän hereketleriňiz, Siziň häzirki berljek sowallara gysga wagtyň içinde jogap tapmaklygyňyz, bu, ilkinji nobatda, size utuklar getirer hem-de sizi tomaşa edip oturan jigillerimize hem görelde bolar. Çünki şeýle tiz wagtda alan bilimleriňi özleşdirip ýetişdirmek hem-de şony durmuşa geçirmek, we ýerinde berlen soraga gysga wagtyň içinde çürt gezek dogry jogaplary bermeklik bilen biz öz jigilerimizi hem şeýle häsiýetleri durmuşyna ornaşdyrmaga ýardam berýändigimizi unutmaly. Mähriban toparlar, ýene bir ýola iki tarapa hem çünki Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutyna, Gaýgysyň toparyna hem Türkmen döwlet maliýe institutynyň toparyna, Akmyradyň toparyna hem üstünlikleriňe ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän taraplar. Esasy bir zady unutmalyň, dogry, bäsleşik bu, ýeňiş gazanmak wajyp. Ýöne ýene bir esasy wajyp zat bäsleşigiň indiki tapgyryna geçmeklik bolup durýar. Bu ýeňilen ýa-da ýeňendigine garamazdan iki toparda hem mümkinçilik häzirlikçe saýlama tapgyrlarynyň dowamynda galýandyr. Çünki, eger unutmadyk bolsaňyz, bu indiki öňki möwsümimizde-de bardy, iks bir, iks iki. Häzirki pursatda bizde indiki tapgyra geçmeklik mümkinçiligi diňe bir Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersitetinde bar, çünki olar duşuşygy alty bäş hasaby bilen jemlediler we bu günki gün ýedinji sany, bu çaka çenli beýle hasap bilen jemlenen duşuşyk ýok. Çünki ýeňilen, ýöne bäş utugy bilen giden topar häzir ýok. Çünki diýjek bolýanym, siziň hem toparlaryňyzda, dogry, hökmany suratda bir topar ýeňiji bolaýmaly, ýöne ýeňilen toparyň dykgatyna ýetirmek isleýän, Ýeňilýäs diýip int ruhdan düşmeli däl. Hasabyňyz Türkmenistanyň Oguh han adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersitetiniň topary bilen deňleşse, çünki bu günki hasap hem alty bäş bilen jemlense, onda megerem mundan aňyrda beýle hasap bolmasa, onda Ol ýokary okuw mekdebe bu günki ýeňilen, ýöne bäş utuk bilen gaýdan topar gatnaşyp biler. Beýleki bir ýagdaýda ýeňilen topar üçin akyl ýeňişleri telebäsleşigi iki müň on dokuzynjy ýyl boýunça tamamlanar. Siz muny bilýäňiz. Bu şertler, şeýlemi? Üstünlik hemraňyz bolsun! Hormatly mugallymlar, toparlar, Akmyrat, Gaýgysyz. Mähriban watandaşlar, eziz talyp ýaşlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar, Türkmen döwlet maliýe instituty, Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk instituty, hasap, nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk, görşümiz ýaly, bir utuk bolar. Biz şeýle tertipde sowalnama häzir girişýäs. Ýene bir ýola, gaýgysyz. Akmyrat, taýýarmysyňyz? Taýar. Sowal. Bilýäňiz, bu gün on sany sowal bolar. On sowal tapgyry, ählijesi hem zehin sowallar bolar. Bu-da şolaryň ilkinjisi. Iki adam bir wagtda derýanyň ýanyna gelýär. Ýöne, gaýyk diňe bir adamy göterýär. Şeýle-de bolsa, özge kömek soramazdan, olaryň ikisi hem beýleki kenara gaýykda ýüzüp geçýärler. Olar nädip başardy? Wagyt. Gitdi. Wagyt saklaýas gaýgysyz. Bu soraga topardan özüm jogap berýän. Gaýgysyz.
Oňarýaňyz özüňiz jogap berýäňiz. Has nol nol sekunt. Eger ýalňyş bolsa, çürt gezip dogry bolmasa meýdançany boşadarsyňyz. Indi jogabyňyz. Ýalňyşa derýäň ýanyna iki sany adam gelýär diýýär, ýöne şu adam ikisem bir tarapdan gelýär diýip. Gaýyk, gaýyk diňe bir adamy göterýär, olar özge kömek soramazdan. Hawa.
Ýöne şu taýda sertde iki adam bir gapdaldan gelýär diýip sert ýok. Şonuň üçin bir adam derýaň sag gapdalynda, bir adam derýaň çep gapdalynda dur. Bolup biler. Indi çep gapdalynda şo gaýyk, bir gaýyk duran bolsa, ýa çep gapdalyndaky adam gaýyga münüp beýleki tarap nätjek? Gaýyk çepde duran bolsa diýjek. Hawa.
Onda çep sag gapdalyna geçer, sag gapdaldaky hem gaýyga münüp çep gapdala geçer. Tersine gaýyk sag gapdalda duran bolsa, onda sag gapdaldaky adam münüp çep gapdala geçer, soň ol şondan soň çep gapdaldaky münüp sag gapdala geçer. Şeýdip hem iki adamyň derýaň o ýüzüne geçmek mümkinçiligini gazanýar.
Gutardy jawabyň şol. Hawa. Gaýyk garşyna söhbet alyp barmaga hiç hili mümkinçilik goýmadyňyz. Çürt kesik meseläni çözdüňiz. Dogry çözdüňiz diýemok ente. Jogap kabul. Derýanyň diýmek gelýän iki adam ersi bir tarapda. Bu siziň çözüldüňiz. Gaýyk ýeke Bir tarapdan alsaň, megerem, dogry bolmagy-da ahmal. Sebäp, e, olar hersi öz maksadyna ýetdi. Her derýaň o gapdalynda geçdi diýerler. Kaýyrsyz. Mende başga bir çözgüdi bar diýsem. Onda siziň jogabyňyz ýalňyş boldugy bordy, şeýlemi? Onda siz meýdançany boşardyňyzmy? Kaýyrsyz. Mende şeýle çözgüt bar. Olaryň hersi başga bir kenardady. Jogap, dogry. Hasap, açyk. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Taraplar gördük, bakdyk. Bu ilkinji sowaldan belli bolşy ýaly, Bu saýlama tapgyrlaryň dowamynda diňe zehin sowallary bolar. Görşümiz ýaly, juda bir kyn bolmaz. Tijenmek gerek. Bilşimiz ýaly, akyl ýygynyşygy telebäsleşigi diňe bir zehinlileriň bäsleşigi däl-de, eýsem bu çalasynlygyň hem bäsleşigi. Diýmek, yşk ýakmak boýunça. Beý diýsem, howlugyp, falstarda düşäýmäň. Onnoň, tomaşaçy talyplar, şertleriň käbirleri gönden-gön size-de degişlidir. Çünki, jogap berilýän wagty doly derejede ümsümligi berjaý etmeli we hiç hili täsir etmeli däl. Dowam edýäs. Gaýgysyz Akmyrat, taýýarmysyňyz? Sowal. Hytaý dilinde agaç sözüni aňladýan ierogliflerden üç söz düzümi tokaý sözüni diýmegi aňladýar. Onda Agaç sözüni aňladýan ierogliflerden iki söz düzümi haýsy sözi aňladar? Düşünişdikmi? Wagat gitdi. Wagt saklaýas Akmyrat. Soraga özüm jogap berýän. Kiçi tokaý. Akmyrat sizde ýaňky teklip. Birinji sekunt bu. Çürt kesip dogry jogap bolmaly. Kiçi tokaý jeňňel. Kiçi tokaý jeňňel.
Haýsyny alsaň alaý diýýäňda.

Ýekeje ieroglif, ol agaç, ýeke bag, ýeke agaç. Şony aňladýan bolsa, onda iki söz, elbetde, jeňňel, kiçiräk jeňňel, kiçiräk tokaý. Bu dogry jogap. Hasap, deňe-deň! Köp sag boluň! Köp sag boluň! Mähriban talyp ýaşlar! Indi-hä pikirlenseňiz gerek. Indiki sowal tapgyryň göwrümi bar. Netije çykarmak megerem kynrak bolmagy mümkin. Üns berýäs. Akmyrat, Gaýgysyz taýýarmysyňyz? Sowal. Gezelenç etmegiň arzan hem ýeňil ugry bar hem bolsa, ony hiç kimiň ullanmaýandygy haýran galdyrýar. Bilşimiz ýaly, Ýer öz okunyň daşyndan aýlanýar. Özem örän çalt. Ýer ekwatorynyň her bir nokady ýigrimi dört sagadyň dowamynda ekwatoryň uzynlygyna deňeçer. Kyrk müň kilometr golaý ýol geçýär. Diýmek, uçarda uçmagyň, karablda, gämide, ýüzüp, otluda ýa-da ulagda bir ýere gitmäge derek, howa şarynda dik ýokary galyp, şol ýerde belli bir wagt gymyllaman durmak ýeterlik. Şol bir wagtyň dowamynda Ýer aýlanýar we öz gerekli ýerimizde aşak düşäýmek galýar. Bu pikir ýöretme dogrumy? Eger nädogry bolsa, nirede ýalňyş goýberildi? Wagt gitdi. Wagt saklaýas, gaýgysyz. Toparymyzdan Çary jogap berer. Dogry çözgüt.
Gitsede çary gitsin diýen. Şeýlemi? Çary. Jogabyňyz. Bu soraň. Bu pikir dogrumy? Şoňa aýdyň. Ýok, ýalňyş.
Ýalňyş. Onda nirede ýalňyş goýberdim men?
Ýaňky howa şary ýokaryk galanda, atmosfera galanda, ýer aýlananda atmosfera bile aýlanýar. Şol sebäpli ýaňky ýok howa şary hem ýer bilen bile aýlanar. Eger ýer bilen bile aýlanar?
Hawa. Howa şary. Ondan atmosfera ýok diýip göz öňüne getirsek, ýeriň ýokary gatlagynda ýaňky ýeller möwç urýar. Ondan möwç uranda ýaňky howa şary aýlanýar. süýşürýär. Men size düşündim.
Hawa. Siziň diýjek bolýanyňyza. Aýdaly, ýer şary şu. Bile tegelek bolmady, ýeriň ýüzi şu diýeli. Aýdaly bu uçar. Hawa. Şuň gapagyny alaýyn. Ne bu uçar?
Hawa. Ýer şary. Ýokaryk galdy. Dur. Ine seret şu taýdan galdy, ýokary galdy. Ýer aýlanyp dur, dogry dälmi? Bu dur. Hawa. Ýer aýlanyp dur.
Ýene aşak düşsem bu burça gelmenmi? Ýok. Sebäp? Sebäbi ýaňky Diňe ýaňky jogabyňyzy gaýtalaýmak gerek boldy. Hawa.
Ýaňky atmosfera gatlygy bilen bile howa şary hem aýlanýar. Diýmek, bu beýläk gitse, diýmek şuň bilen bilelikde dartyşma güýjüne Ýene bir tarap bar, ýeriň inersiýasy boýunça ýaňky howa şary inersiýa boýunça-da aýlanýar. Bile başga bir
Geçmeden. Kabul. Çary, size başga bir sowal. Howa gämisi dik uçar, uçar. Ýokary galyp şo bir ýerde durup bilermi eken?
Hawa.
Durup bilermi? Bu indiki soragdy. Jogap kabul etdim. Howa şary durup biler. Ýöne bu soňky berlen soraglaryň hiç hili manysy ýok-da. Esasy many siziň başdaky jogabyňyzda. We şo mana görä biz many çykarmaly, netije çykarmaly. Hasap taraplary netije. Hasap Ýene-de üýtgedi. Jogap dogry. Iki, bir. Köp sag boluň. Taraplar, gaýgysyz, hemä garşylaýyş toparyňyzda hem-de ildeşlerimizde şübhe galmaz ýaly, Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnamadäki mendäki bar bolan jogaby men häzir okaýyn. Bu meň borjum. Jogap, Elbetde, beýle gezelenç mümkin däl. Atmosfera, Çary. Atmosfera, howa, Ýeriň dartmagy esasynda Ýer bile bile aýlanýar. Eger atmosfera hereketsiz bolanlygynda, aýlanyp duran Ýerden ondan ýokaryk galanyňda biraz wagt inersiýa boýunça Ýerdäki ýaly hereketde bolýaň. Ondan başga-da, atmosfera hereketsiz bolsa, Ýer hem hereketde bolsa, meseläniň şertine görä örän çalt hereketde. Bu ýagdaýda Ýeriň ýüzünde tutjak gaý tupan diňe bir gezelenç etmegi-hä däl, eýsem, ýaşaýşy hem togtadardy. Nede şeýle jogap? Çarynyň jogabynda bu sözleriň ählijasy diýen ýaly bardy. Soňky getirilýän maglumatlar bu soňky söhbetimiz ýaly bu mysal. Şeýlelik bilen biz üç sany sowal tapgyryny taraplary jemledik. Gyzykly sowal tapgyry häzir bar. Dogrusy beý diýsem, falsarda düşäýmäň. Yşk ýakýan çagdalar, Akmyrat siziň taparyňyzda ikisinem siz ýerine ýetirýäňiz. Üns bolmagyňyzy haýyşt edýän. Dördünji sowal tapgyry Gaýgysyz Akmyrat taýýarmysyňyz? Sowal. Harsal çekilen suratlaryň birinde

Sary seni çykarjak bolýar öýden. Üçünji adam tomaşa etdi. Üçünji adam tomaşa edýär. Üçünji adam to- tomaşa edýär. Kabul. Sary, özüňizi sakla. Özüňizi sakla. Netijä çenli özüňizi sakla. Sary, sowal diňlediňizmi bir özüňiz? Şeýle sözler bardy. Karsa çekilen suratlaryň birinde iki adamyň uruşýan suraty çekilipdir. Hem-de onda şeýle sözler ýazylypdyr. Iki tentek uruşýar, üçünji Çary, men siziň ýüzüňizdenem aňýan. Sizde ýalňyşandygyňyzy duýýan pikirler bar, şeýlemi? Şeýlemi, ha, Çary? Şeýlemi, Çary? Jogap beriň. Aý, güman etýän. Güman edýäňiz.
Eger ýalňyşan bolsaňyz, dogry jogaby näme bolmalydy? Nämäni güman edýäňiz ýene-de? Bärde üçünji adam ýok. Üçünji adam ýok. Şeýle jogap bolmagy mümkinmi, dogrumy? Jogaby Bärde üçünji adam ýok diýip siz soň aýtdyňyz. Bu biz kabul edemizden soň boldy. Kabul etmänkäk siz üçünji adam tomaşa edýär diýdiňiz. Jogap. Seredýär. Diýmek, tomaşa edýär. Jogap dogry. Gazap üýtgedi. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Taraplar, Akmyrat. Gaýgysyz, taýýarmysyňyz? Üns berýäs, ýene bir gezek ýatladýan, dogry edýäňiz. AKA-nyň galamlaryňyz bar, bu ýerde bellemeli maglumatlar bar. Iki tarapa-da deň mümkinçilik. Taraplar, taýýarmysyňyz? Sowal. Men? Sowal tapgyry başlady. Men? Arada bir binada latyn harplary bilen binaň gurlan ýyl-senesini okadym. Senesi şeýle ýazylgy durdy. Üns berýär. M C M X C Y I I. Ýagny täzeden gaýtalýan. M C M X C Y I I. Bina näçinji ýyl gurlupdyr? Wagyt

Bina dört müň dört müň dört ýüzünçi ýylda gurlupdyr. 4400-nji ýylda. Awa. Bina 4400-nji ýylda guruldy diýdiňiz. Häzir e, bu näle netije çykarandygyňyzy siziň bilen häzir söhbet almaklyk bu garşydaş topara kömek etdigimiz ýaly boldy. Şonuň üçin biz e, häzirki pursatda bu tarapa diňläp görjek. Akmyrat. Barmy sizde jogap? Ýok, jogap. Jogap kabul. Indi söhbet etsek bolar. Aslan, indi söhbet etsek bolar. 4400-nji ýyly nädip çykardyňyz?
Hytaýda operatörden haýyş edýäs gelip.
Hytaýda M sana müňe aňladýar. M sana müňe aňladýar.
Müňe aňladýar.
S Dogry. sanymyz 100 aňladýar.
S sanymyz 100 aňladýar. O bärde-de 1000 m aňladýar-da. Ýagny X-imiz hem 10 aňladýar. Y-imiz hem 5 aňladýar. A-imiz hem 1-imiz hem 1 aňladýar. Şeýdip bular hem goşup, aýryp goşup 4400 çykarýar. Goşup, aýryp.
Pikir ýörüşiňiz ýalňyş diýip biljek däl. Häzir. Jogabyň hem dogry ýalňyşly bardy, hiç zat diýip biljek däl. Ol düzgünnama laýyklykda ýetilen netije-de bolmaly. Taraplar, Netije.
Jogap,
Ýalňyş. A. Akmyrat, men size ýaňam mümkinçilik berdim. Sizde häzirem jogap ýok. Men oňa düşünýän, şeýlemi? Ýok. Akmyrat, bar. Iki, üç, ýok. Arslan, siz dogry aýtdyňyz. M. Müňi aňladýar. SM. Dokuz ýüz aňladýar. XS. Togsan aňladýar. Y hem-de II, ýagny ol hem näçäni aňladar? Hä? Ýedini aňladar. Y bäş, iki sany hem birlik bar. Ýedini aňladar. Diýmek, indi goşaýyň şony. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedi. Ine-de dogry jogap. Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, eziz watandaşlar, ine-de bäsleşigiň, Akyl ýeňişligi iki müň on dokuz telebäsleşiginiň ýedinji sanyna ilkinji gabat gelen pursat. Çünki toparlaryň iki tarapdan hem ýalňyş jogap aldyk diýip kabul edýäris. Gaýgysyz synanyşdy, Gaýgysyzyň topary Arslan ile ýalňyş jogap berdi hem-de Akmyrat, hatda synanyşmadyňyzam. Şeýlelik bilen, düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda, Bahargül, toparlar indiki dogry jogap üçin iki utuk alarlar. Taraplar, Gaýgysyz, Akmyrat, taýýarmysyňyz? Öňümizde duran utuk iki utuk. Sowal. Bu-da gyzykly sowal. Üns berýäs. Ol ençeme desgalary, Bordo köprüsini, Garabi geçelgesini, Budapeştdäki demir ýol menzilini, Panama kanalyň gurluşygyna gatnaşan hem bolsa, diňe bir gurluşyk onuň adyny bütin dünýä ýaýradyp, şöhrada eýe bolandyr. Ol haýsy desga wagt Gitdi. Wagt saklaýas Akmyrat. Biziň toparymyzdan. mümkinçilik bar sizde şu wagt. Biziň toparymyzdan Bilbil jogap berer. Bilbil. Eger çürt kesik dogry jogap bolmasa Bilbil siz meýdançany boşadarsyňyz. Diňleýän. Gustav Eýfel. Ha?
Gustav Eýfel.
Minarasymy?
Şo şo adam Kim adam?
Şol Gustaf Eýfel bar hem Pariždäki. Gustaf Eýfel. Ol oň öz ady. Şeýlemi?
Şo Eýfel adynam Pariždäki bina öz adyny berýärdi. Eýfel binasy.
Hawa. Diýjek bolýan. Gürrüň gidýän desga.
Hawa. Şonuň bilen hem dünýä meşhur bolýar.
Hawa.
Kabul. Gaýgysyz. Dogrusy men sowal tapgyry häzir görüp otyryn. Sowal tapgyry başladygy men pikir etdim. Häzir hasap bäş bir bolar diýdim. Çünki bu ýerde gurluşyk sözi kän agzalýar. Sizden bu dogry jogaby garaşdyk. Netije, Akmyrat, hasabyňyz Deňe-deň. Jogap dogry. Pariždäki Eýfel binasy. Bu dogry jogap. Ine-de bir gyzykly sowal. Üns berýäs. Taraplar, taýynmysyňyz? Sowal. Megerem, indiki dogry jogap üçin siz-ä iki tugal aýmagyňyz zahmat. Megerem, häzir bulutlyk eýesini tapar, ony häzir göreris. Eger, ine sowal tapgyry başlady. Eger toparlaryň biri bu soraga nädogry jogap berse, ikinji topar hökmany ýagdaýda utuk gazanyp bilýär. Romeo we Juliettanyň familiýalaryny aýdyň. Wagt gitdi. Mugallym bilýän däl.

aýdylýardy. Kim olaň familiýasy? Meň pikirimçe şular ikisiniňem familiýasy Romeo.
Ümsümligi berjaý edýäs. Romeo. Hawa. Kaul. Netije. Ýalňyş jogap. Akmyrat, galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Ulanyň. Dowam edýär. Wagt saklaýar. Akmyrat. Biziň toparymyzdan Selbi jogap berer. Selbi.
Ikisiniň hem familiýasy Julietta diýsene indi. Ýok.
Kopuleti bilen Monteskio öýtýän, ýalňyşmasam. Gaýtalaň.
Kopuleti,
Monteskio. No, şon ýaly.
Käbir jogaplar bolýar-da. Ýekeje dyngy weliginiň ýa-da harpyň üýtgemekligi jogaby ýalňyş edýär. Men size ýene bir pursat berýän. Gaýtalaň. Ümsümligi berjaý edýän. Kopuleti.
O dogry. Montiskewicz diýen. Kabul.
Selbi, sowal tapgyry başlan wagtynda siziň mugallymyňyz men bilýän-dä diýdi. Men hem bilýän, ýöne muny siz aýtmadyňyz, dogruda. Siz jogap berip diýdiňiz, kabul etdim, mugallymyňyz ah diýdi. Sebäp näme? Netije? Ýalňyş elbetde. Ýalňyz. Jogap berjeňiz barmy? Mümkin. Ýöne e, şu ýerde siziň jogabyňyza juda meňzeş bolmagy ahmal. Sebäbi men size öňünden hem duýdurdym. Käbir dini belgisiň ýadanym e, harpyň aýdylmaklygy, ýalňyşmaklygy bu jogaby üýtgedýär. Men Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutynyň ikinji ýyl talyby Kadyrowa Aýna. Kadyrowa.
Ramadan familiýasy näme? Ha?
Romeonyň familýasy familiýasy Montekki, a Julýettanyňky Kapuletti.
Indi Siziň hem ýadyňyza düşdümi? Köp sag boluň, Kadyrowa. Jogap dogry. Ýöne bu taraplara utuk hiç hili berenok. Onuň üçin Bahargül indiki dogry jogap üçin toparlar iki utuk alar. Taraplar, ine görşümiz ýaly, düzgünnamanyň üç-üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin, görşümiz ýaly, siz iki utuk alarsyňyz. Diýmek, haýsydyr bir topar dogry jogap bermeklik bilen, bu bäş utuga öz toparyny ýetirip biler. Iki tarapa hem deň mümkinçilik. Ine gyzykly sowal. Taýynmysyňyz? Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan. Okaljak nakylyň yzyny dowam ediň. Güler ýüz hem hormat. Yzyny siz dowam ediň. Wagt gitdi.
Güler ýüz hem hormat hem näme?
Güler ýüz hem hormat. Yzy bar. Pikirlensin, gelişdiriň sowaly. Gaýgysyz kim jogap berýär? Sorag topar muny Ataberdi jogap berer. Ataberdi.
Güler ýüz hem hormat. Hem sylag.
Biziň pikirimizçe.
Şu ýerde galjak. Akmyrat, jogap barmy? Ýok bolsa, ha?

Netije, jogap ýalňyş. Indiki Akmyrat bu kabul etmänkä sizde şo jogap bar diýdiňiz. Diýmek siziňki hem ýalňyş. Şeýlelik bilen düzgünamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin siz üç utuk alarsyňyz. Şeýlelik bilenem indiki ýekeje dogry jogap bilen bäsleşigiň bu duşuşygynyň ýeňijileri yglan edilse gerek. Gaýgysyz. Megerem, häzirki sowal bu ýeňijini anyklamak üçin jemleýji sowal tapgyry bolmagy ahmal. Çünki haýsy bir tarap dogry jogap berenliginde, ol indiki tapgyra gönüden-göni ýol alar. Onuň üçin tijenmek juda wajyp. Meň öz garaýşyma görä, indiki okaljak sowal juda aňsat. Bu, diýmek, diňe bir yşkyň oýny bolaýmagy gaty ahmal. Üns berýäs. Sowal. Bir hatarda jemi altmyş üç adam nobata dur diýeliň. Yzdan sananlarynda hatardäki on ikinji adam öňden sanaňda näçinji bolar? Wagt. Gider. Wagt gitdi. Wagtam saklandy. Bu soraga topar mı?
Gaýgysyz. Jepbar jogap berer. Setdar.
Jepbar. Jepbar. Jepbar. Toparyň ykbalyny çözýäňiz-de. Näçinji adam bolar ol? Ellikinji adam bolýar. Kabul. Bir hatarda jemi 63 adam bar diýelim. Ýerden sananlaryna hatardaki 12-nji adam öňden sananda näçinji bolar diýen sowal boldy. Siz hem 52 diýip jogap berdiňiz. Meni başga bir zat gyzyklandyrýar. Jepbar. Meni başga bir zat gyzyklandyrýar. Nol birinji sekund. Isledigimçe sanaýamda-da men bu bir sekuntda onça adam sanap bilmezdim. Netijä näçe çykardym? Netijä şuňa çykardym.
Maňa aýdyňlyk, meni gyzyklandyrýan zat. Akmyrat nähili gitmeli? Megerem dogry bolsa, entek men dogry diýemok. Ýöne nähili çykandyranyňyz gyzyklandyrýar. Jemi altmyş üç sany adam bar. Yzdan on ikinji adamyň öňünden elli bir sany adam bar diýmek. Altmyş üçden on ikini aýyraýmaly bolýar.
Ýok, elli bir adam. Ol üçin kyn düşmedimi?
Aýyrmak. Aýyrmak. goşmak. Bäş amaly bir, bir amalyň içinde jemläp, aýyrmak goşmagy goýsam. Häzir bir amal bolsa, 5 sekuntda jemläp bilersiň.
Bilmedim. Bulaýam başga sorag. Netije? Altı üç. Cevap doğru. Köp sag boluň. Adatça bolşy ýaly, häzirki pursatda beýle ýagdaý üçin mende ilkinji nobatda bir sowal. Dilime gelýär. Bu her bir duşuşda bolýar, eger şeýle ýagdaý ýüze çyksa. Akmyrat, size ýüzlenýän. Bäsleşigi dowam etdirmek gerekmi? Gerek. Bu siziň öz bähbidiňize. Ýene bir zat, bu häzir bizde näçinji sowal, tapgyrdy? Indi onunjy, indi jemleýji sowal, şeýlemi? Akmyrat, sizde ol mümkinçilik bar, men size ýatlatmak isleýän. Bu duşuşygyň başyndaky size beren maslahatyma häzir geldik. Eger siz häzir topar agzalaryňyz arasynda bir adam galdyrsaňyz, alýan mümkinçiliklerini ýatladaýyn. Bu düzgünnama laýyklykda ýatlatmagam meň borjum, gaýgysyz bagyşlaň. Ýöne bir adam galdyrsaňyz, ol näme mümkinçilikler alýar? Berlen wagty doly derejede ullanmaga mümkinçilik alýar. Hem-de wagty diňe özüne saklamaga mümkinçilik berilýär. Wagt saklanandan soňra diňe Oňa, saýlamaga, çünki özi jogap berjekmi ýa-da gaýgysynyň toparyna jogap berjekmi, şeýle mümkinçilikler bar. Siz bu şerti ulanýaňyzmy? Şeýlelik bilen siz hasaby ýaňky aýdan hasabyma deňlärsiňiz, çünki Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersitetiniň hasabyna deňlärsiňiz. Şeýlelik bilen hem sizde mümkinçilik artar indiki tapgyra geçmäge. Ýatdan çykarmaň, akyl ýygynyşlygy, telebäsleşigi, saýlama tapgyrlary, maksat indiki tapgyra geçmek. Men size hödürleýän, bu meň borjum. Özüňiz galýaňyz. Diýmek, ullanýaňyz. Köp sag boluň. Beýleki agzalaryňyzy meýdançany boşatmagy haýyşt edýän. Akmyrat taýýarmy? Gaýgysyz. Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan Nakylyň yzyny dowam ediň. Nakyl şeýle. Güýjüň ýetmeýän daşa el urma. Yzyny dowam ediň. Wagt gitdi. Güýjüň ýetmeýän daşa el urma.

Bilim bolýa. Akyl bolmaka. Akyl bolsa, özüňe ýeten zatdan akyl bilen çözüp bolýar-da. Eli bilen göterip bolanok. Men diýse, men resmi aýdyp boldum. Akmyrat, wagt gutarmanka saklamalysyňyz, ünsüni düşürmäň. Eger jogap bolsa size. Wagt saklaýas, 59 sekuntda. Elbetde, Akmyrat, özüňiz jogap berersiňiz, şeýlemi? Jogap barmy sizde? Güýjüň ýetýän daşyny el ur. Diýmek, güýjüň ýetmeýän daşyny el urma. Güýjüň ýetýän daşyny el ur. Meň pikirim. Kabul.
Akmyrat, gel ýene gaýtaraly. Güýjüň ýetmeýän daşyny el urma. Güýjüň ýetýän daşyny el ur. Iň bolmanda başga bir sorag. Söz düzülişi gelişýärmi? Gelişenok. Diýmek, beýle jogap bolmaga haky ýok. Jogap ýalňyş. Netije şeýle. Indi gaýgysyz. Dogrusu o taýda wagtam ýok. Diňleýär kim jogap berýär? Bar size jogap? Soraga toparymyzdan anlam hömet jogap. Güýjüň etmeýär zady.
El urma. Zor düşersin.
Näme diýýär? Zora düşersiň. Güýjüň ýetmeýän zada el urma. Zora düşersiň.
Bu-da dogry jogap. Hasap ýedi, üç. Indi mähriban watandaşlar, görşümiz ýaly, şeýle netijeler bilen akyl ýygyntysy telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrylarynyň ýedinji sany şu görkezijiler bilen tamam boldy. Çünki Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk instituty bilen Türkmen döwlet maliýe institutynyň arasyndaky duşuşyk. Çünki 7 üç hasaby bilen gaýyşynyň topary, Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutynyň topary şeksiz indiki tapgyra ýol alýar. Akmyrat, siziň toparyňyzyň indiki tapgyra çykmak meselesi bu bäsleşigiň saýlama tapgyrlarynda jemlenen soň belli bolar. Mähriban watandaşlar, şeýle ajaýyp pursatda her biriňize dünýä ugrundan arzuw edýäris. Hormatly Arkadagymyz! Gaýgylar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyny arzuw edýäris. Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Fiserv kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýygyşy atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrylarynyň ýedinji sanyny hem şeýle netijelerle geçirip durýar.